Wow! Dimpo tše di botse ga kakang! Mala wo ke o ratago kudu ke o moputswa, gome ke hwetše selo se se bose sa moputswa. Ke na le dijo tše di kibidu. Ga ke nyake dijo tša masea. Ke rata popcorn. Ga se ka ka ka leka etala morogo pele lena. Ke nyaka go thoma

Eh, o se ke wa ntebelela ke tsepa gore nka go kuka ha tušang oh, bana ba ke letšatši le le makatšago ka kakang gome ke boile banenyana ke sebaka sa lena hmm a re lekeng eng dibite le ditamati Ke fetotše monagano. E re ke go thuše, Nicole. Bula molomo wa gago. Sefofane se a fofa go go etela. Um, oh, ga ke rate tatso ye le ka tee. Ew. Gomme, ke sebaka sa gago. Hmm. hmm. Oh. Emaganyane. Lebelela digalase tša ka 3D. Na o nyaka tše? Ke a le boga. Bjale re ka bogela difilimi ra bara ya popcorn. Hei! Oh. Le ge le eng? Popcorn ye ke e tala morogo, ka gona ke ya ka. Emma, ga ke kwešiše. Gomme, seo se be se thabiša. Nicole, go na leng ka melomo le ditsebe tša gago? Eng? Oh, melomo ya ka, ditsebe tša ka. Gome, tšheke mehlolo e mengwe. Ke na le ditsebe tše di tsekišago ga ka akang. Banenyana, go lekane. Uu, dimpo tše mpša. Ke rata chungama ye. E ka se be yona! Poleiti ka moka ya di-burger! Ke nagana gore ke swanetše go ba šedi ka se. Ke mang a nyakago go thoma? Ke tloga ke nyaka go leka di-burger tše tša go kibila. Ke tsepa gore nka di ya ka seripa sa motsotso. Gome, a re direng se. Bose! ya mafelelo hooray go šomile awa ouch le ke leng ke nagana gore ke na le lollipop ka gare ke hwetše ke tshepa gore bose Wow! Ke a e rata! Mandy, thoma ka selo sa gago se se bose. ka lethabo. Tšhungama ye tšhweletše bose. Ke a go tseba. Mm, bose. Oh, gome se swantšho se se botse kudu. Ke duma e ka nka kopana le lerato la ka? Prince Charming, dumela! Oh! Lily! Gomme, tlotlo e amogetšwe. Ke tlo go bontšha bjale. Ouch! Oops! Uh, mm, phošo. A re mo thušeng. Ugh, ke a phela. Gosh, go na leng ka dinko tša lena? Go lokile, go lokile. Wow! Seo se thabiša kudu. Ke na le digami. Gome nna ke na le tšhungama. Gome. Ke mang a tlo go thoma pele? Ke nagana gore ke nna. Oh, ema! Se se khibidu, go ra gore ke sa ka. Oh, maswabi! Hei, banenyana! Seo ke se seputswa, go ra gore ke sa ka. Gomme Ke šaletšwe ke dikgwele tša todi fela. Hmm. Bingo! Ema ganyane, ke sa kgona go ipshina ka yona. Wow! Ditsutsupa gabotse kudu! Ke go ratile. Ke sebaka sa gago, Nicole? A re boneng. Nice. Uh, ke nagana gore e tlo ba bose kudu ka sirapo. A re e lekeng. Oh, ke be ke sa nagane gore di ka ba bodila ga kaka. Mandy, yaya gago. Hmm.
Bingo. Gome, e lebelelega bjalo ka setlolo sa meno. Nako ya go hlatswa meno a ka. Ke moka. What?
Uh, o dira eng? Huh? Oh, meno a ka ke a maputswa bjale. Ema ke nagana gore ke hlakantšhitše setlolo sa ka sa meno le tšhungama ka morago ga tšhohle. Wo! Na o bone le phuphuma leo? Molala wa ka. Re swanetše go dira eng bjale?
Oh.
Emma, ke na le lela Kinder Surprise. Pizza e khibidu, e thabiša kudu. Ga ke kwešiše. Hmm. Ke ka baka la eng ke hwetše konope? Gome nagana ka yona bjale. Ga ke kgone go leta go leka Kinder yaka. Ke ipotšiša gore ke mofuta ofe wa sebapadišwa se se utilwego ka gare. Ka tsela, tšhokolete e tšhweu e na le tatso ya blueberry, e bose kudu e bile e thabiša kudu. Bose! Oh! Aowa, lefele? Aowa! Seo se a tshekiša. Dumela mang le mang, le phela bjang? Ema!
Oh, go diregile eng? Lefele ka moraleng? Ke tseleng!
Koko, re phološe! Oh, sela e pere sete se tlolekana. Ha! Tloga mo! Ke a leboga, Koko. Re tlo bonana ka morago.
Gabotse.
Uh, ke swanetše go ya pizza bjale. Oh. Gome ke na le kgopolo e botse bakeng sa seo. Go thweng ka go dira seripa sete se se goloka dila e re tšhe di fapanego. Na o nagana gore se tlo ba bose kudu ka morago? Mm, go makatšha ka kakang! Wow! Seo se thabiša kudu!
Gomme a re boneng ke sebaka sa ka bjale? Mm, konope ye ya makatšha. Oh, wow!
Dumela.
Na o kgotlile konope? Ke na le se se makatša go bakeng sa gago. Ice cream e sa tlwaelegang kudu. E ba šedi e na le sefiri. Eng?
O ra goreng? E a tšhoša ganyane? O be o swanetše go bona sefahlego sa gago. Se a tshekiša kudu. Se se a makatša! E bodila kudu! Diatla tšaka di a phadima bjale! O, go tletse setšha kudu! Ke eng se? Oh ke nagana gore ke na le maatla a magolo bjale! Banenyana, go thweng ka lena!
Taro pedi te! Um, taro pedi te!

E bose e bile e bodila ka nako e tee. Ke nako ya gore ke ipshine ka yeli ya ka ya legapu. E lebelelega e thabiša kudu. Ke tloga ke thabile kudu.
O na le mahlatse kudu. Hmm. Le ke go le bjalo nka se ye dipeo. Oh, Nicole! e ba šedi hei ke, ke maswabi lily o na le dijo tša gago go lokile a re boneng mm, ke nagana gore ke chipisi e sa tlwaelegang ke tshepa gore e bose kudu Hmm, gabotse, ema. O, bana ba! Mpholose! Kgaotša go tšhoga, ke na le sefefela sa lerole. Hore! Hooray! High five, Mogwera! Re a makatša! Ke mole ka kang? Ema! Re fetotse mebala ka botlalo! Re a tshekiša ga ka kang! O oh, ee! Ke a le boga go mang le mang yo a ratago le go ngwadiša go chanele ya rena. Re tlo bonana ka peyana bagwera. Ka botse!